Хәзер иртәнге 4. Сәгать 8-дә контроль эш булачак, ә аннары фортепиано буенча сынаулар көтә. Сез көннәр буе әзерләндегез, ләкин һаман да үзегезне әзер итеп хис итмисез. Нишләргә соң? Берәр чынаяк кәхвә эчеп, тагын бер ике сәгатегезне йотлауга һәм фортепианода уйнауга багышларга була. Әмма, ышанасызмы юкмы, ләкин китапларыгызны ябып куеп музыкадан аерылу һәм йокларга яту иң дөресе булачак. Йокы тормышыбызның якынча өчтән берен алып тора, әмма күбебез дөрес йокларга тиешенчә игътибар бирми. Бу эшкә салкын карау битарафлык нәтиҗәсендә килеп чыга. Йокы вакытны юкка сарыф итүдә дә мөһим эштән соң да ял итеп алу гына да түгел, ул безнең организм өчен бик тә мөһим, чөнки ул көчләрнең тигезли һәм мөһим системаларны җайга сала, сулыш алуга йогынты ясый, организмдагы күп кенә процесслар белән, иммунитетны алып үсүгә кадәр идарә итә. Болар бар да искиткеч, әмма контроль эштән соң да йоклап алырга ярый түгелме? Хәер, ашыкмагыз әле. Йокы баш миенең дә нормаль эшчәнлеге өчен мөһим икән бит. Сез черем иткән арада организмдагы барлык канның биштән бере баш мие эшчәнлеге өчен тотыла. Сез йоклаган чакта баш миеңдә бик көчле һәм актив яңадан оештыру, реструктуризация, бара. Ул исә хәтер өчен бик тә кирәк эш. Беренче карашка, безнең хәтерләү сәләтебез әллә ни шаккатырлык нәрсә түгел дә кебек. Әмма унтугызынчы гасырда психолог Херман Абенгаус, ягъни мәгълүматның 40 процентын берничә егерме минут эчендә онытуыбызны исбатлады. Бу күренешне онытучанлык кәкрәсе дип атыйлар. Әмма бу югалтуларны хәтердә ныгыту, ягъни мәгълүматның кыска вакытлы хәтердән, ышанычлырак булган озак вакытны хәтергә күчүче ярдәмендә булдырмаска мөмкин. Әлеге ике хәтернең берләшү баш минең бер зур әһәмиятле гиппокам исемле өлешендә ярдәмендә башкарыла. Гиппокамның озак вакытлы хәтерне формалаштырудагы ролен нейропсихолог Бренда Миллинер 1950 елларда хмы дип танылган бер авыру кеше өстендәге тикшерүләр аша ачыклады. Гиппокамны алынгач, хмы кыска вакытлы хәтерне формалаштыру мөмкинлеген югалта. Ләкин күп кабатлы аркылы ул кайбер мотор күнекмәләрен истә калдыра башлый. Гиппокамнан алынганнан соң кым озак вакытлы хәтерләү сәләтен дә югалта. Бу тикшерү барышында гиппокамның контроль эшкә әзерләнгәндә өйрәнергә кирәк булган фактлар һәм төшенчәләр өчен җавап бирә торган, озак вакытлы декларатив хәтерне ныгыту өчен мөһим булуы, әмма сәнгать әсәрен башкарганда бармак хәрәкәтләрен Кабатлауда кирәк булмаган гамәлләр хәтере өчен әһәмиятле булмавы ачыкланды. Миллерның тикшерүләре һәм Эрик Канделинның 90-нчы еллардагы хезмәтләре хәтер берләшүнең заманча моделен корырга мөмкинлек бирә. Тоючы, ягъни сенсорлы сигналларның башта шифрлары чишелә һәм алар нейроннарда кыска вакытлы хәтер рәвешендә саклана. Аннары алар гиппокамны китә, ул исә баш миел кабыгындагы нейроннарны арттыра һәм ныгыта. Нейропластик күренеше ярдәмендә яңа нейрон элемтәләре формалаша һәм нейрон челтәре ныгытыла. Мәгълүмат шул челтәргә озын вакытлы хәтер рәвешендә кайта. Алайса нигә без кайбер әйберләрне хәтерлибез соң, ә кайберләрен юк? Хәтерләү сәләте безнең тулылыгы һәм сыйфатына тәэсир итүнең берничә ысулы бар. Мәсәлән, гадәттән тыш эмоциональ вакыйгалар, Яки кичерешләрдән хатирәләр. Гиппоккам эмоцияләр белән бәйле булганда хәтердә яхшырак саклана. Хәтерне ныгыту барыннан да ныграк ярдәм итә торган әйбер ул. Әлбәттә, сәламәт төнге йокы. Йокы дүрт өлештән тора. Иң тирән йокы стадияләре ул акрын дулкынлы йокы һәм күзләрнең тиз хәрәкәте стадиясе. Йокычларның баш миендә энцефалограф ярдәмендә электрик импульслар теркәлә. Алар баш мие кәүсәсе гиппокамп, талмус һәм кабык арасында хәрәкәт итәләр. Бу дүрт нокта хәтер ясау эшендә узучы төеннәр булып торалар. Тикшеренүләр күрсәткәнчә, йокының төрле фазаларында төрле төргә караган хатирәләр берләштерелә. Акрын йокының беренче стадиясендә декларатив хәтер гиппокамның алгы өлешендә урнашкан. Геммаккам белән кабык арасында импульс алышу туктаусыз булганга, гиппоккамны яңадан торгызырга туры килә. Шуның аркасында хәтер кабыктагы озак вакытлы саклану урынына күчә. Тизюкы исә киресенчә уяу баш миенең халәтенә охшаш була. Ул гаммәлләр хәрәкәтен берләштерүгә багышланган. Үткәрелгән әлеге тикшерүнләр нигезендә формулалар ятланганнан соң 3 сәгать фортепианда уйнап алганнан соң 1 сәгать узгач йоклап алу сезгә файдалы булачак билгеле. Йокы туймау димәк, сәламәтлеккә дә зыян салачак. Яңа гына алган белем һәм күнекмәләрнең истә калуында начар тәэсир итәчәк. Чыннан да, иртә кичтән хәерлерәк Димәк, йокы вакытында барган реструктуризация һәм яңа нейрон берләшмәләренең формалашуын истә тотсагыз, сәламәт йокыдан соң сез һәр иртәнге яхшы кәеф, яңартылган һәм яхшыртылган баш мие белән яңа үрләр яуларга әзер булып уяначаксыз. Гыйлем һәм фән мәгариф берләшмәсе Таңсылу Алтай һәм Айдар Шәйхи тәрҗемәсе Фирүзә Шәйхуллина укыды. Татарстан радиосында яздырылды. 2016 ел